Kei te nuinga o ngā kaiwhakaari tētahi kiriata kāri tino eke, heoi ko te tauaro kē i tēnei rārangi. Nau mai ki Mojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā kaiwhakaari harore rangitahi. Tuatahi ake, he mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira, ohauru tia, ringihia te pere e mōhio ai koe, He a hea, āpiti hea ai ngā kiriata hou? I tēnei rārangi kei te aro mātou ki ngā kaiwhakaari i puāwai i roto i tētahi kiriata, ā, nō muri mai kāore i te nokitea. Tuangahuru, Hayden Christensen, Shattered Glass. Hayden, do anything wrong, Chuck. I really wish you'd stop saying that. Ka aroha a Hayden, i mutu tana ao whakaari i mua tonu i tana tīmatanga, i roto ia i ngā kiriata Episode Two me Episode Three, ngā kiriata tōmua o Star Wars, me te aha, i tātāngia tana whakaari i a Anakin Skywalker me ōna pukenga whakaari. I waenganui i ēnei kiriata, i roto ia i te kiriata haurongo i Shattered Glass. Thanks, Michael.
Thanks for backing me. It's what editors do. I rawe tana whakaari i te kiripuaki i a Stephen Glass, he tangata i mōhiotia mō te hanga kōrero i roto i āna atikara mōhini. Ahakoa kua whai wāhi atu a Christensen ki ētahi atu kiriata pai, kāre anō ia kia eke ki ēnei momo taumata. I just got a letter from David Keane, he ran the CPAC conference. He's made some. Are you mad at me?
Tuaiwa, Andrew Dice Clay, Blue Jasmine. When she had all that money she wanted nothing to do with you, now that she's broke all of a sudden she's moving in. Ahakoa ngā ekenga maha o Andrew Dice Clay i te ao āhuareka nei, kāore ngā mahi a te kaiwhakangahau nei i eke ki te ao kiriata. Kātahi ia ka whai wāhi atu ki te kiriata o Woody Allen, ki Blue Jasmine, 12 tau a ia e ngaro ana, ka mutu, he mea nui te waihape mai a Clay ki ngā mahi kiriata.
You know, I'm no gambler, I mean, not with my one chance to. Hey, come on, we don't know the first thing about money, but he does. Tērā, tērā, i eke rawa atu te kiriata, ā, i mihia rawatia ngā mahi a Clay. Ko Entourage nō te tau 2015 me Blue Jasmine noa iho mā ana kiriata i ngā tau tata nei. E tūmanako ana ka whiwhi tūranga anō te Diceman. No, no, no, no, it's not necessary. Please, please, please, you're our guest scientist. Tuawaru, Tom Arnold, True Lies. Game's over. Your career as an international terrorist has been well documented. No. Oh yeah. No, no, oh yeah.
No. I mua i te kiriata nui i a True Lies, i mōhiotia Tom Arnold i tana hononga ki a Roseanne Barr me tana kiripuaki, me Arnie, i roto i te hōtaka ngahau a tana wahine. Ka nui ake tō Tom Arnold rongonuitanga, nōna ka pipi tautapatanga mō tāna whakaari i a Albert Gibson i True Lies.
Boy, I remember the first time I got shot out of a cannon. He aha ana tūranga nui i muri mai? Te Pākehā i Soul Plane? te tangata rānei i waiata mōna anō. He pēnei hoki te whānui o te toenga o ana mahi, engari kāre i he mea pai ake.
Darn it, I'm not going to take it anymore. Tuawhitu, Cuba Gooding Junior, Jerry Maguire. Show me the money.
I tino kitea te pitomata o Cuba Gooding Junior. I muri mai i tana whiwhi tohu Oscar, Golden Globe anō hoki, mō tana whakaari i a Rod Tidwell i Jerry Maguire. I'm not gonna cry, Roy.
Pēnei i tā Tidwell whakatauākī Show me the money i rongonui a Goodwin i te pae o te kiriata. Ahakoa tērā, kāore anō ia kia eke ki ēnei taumata i roto i ana kiriata i muri mai. He pito mata i roto i te nuinga o āna kiriata, engari tē taea te whakamārama he aha i ngoikore ai a Snow Dogs me Daddy Day Camp. Kia puāwai anō te pitomata o Gooding, kātahi ia ka whiwhi anō i te moni.
Two years they never even let me fire a weapon. Tuaono, Brendan Fraser, Gods and Monsters. The monster's lonely, he wants a friend. Kotahi tau i mua i te whai wāhi atu a Brendan Fraser ki te Mummy, i roto ia i te kiriata whiwhi Academy Award i Gods and Monsters. I mahi tahi ia me ngā tautōhito kaiwhakaari, me Lynn Redgrave rāua ko Sir Ian McKellen, Ka mutu, i kitea ngā pūkenga maha o Fraser. Why not married? Why? I don't know, I guess because no girl in her right mind would have me. Hoi anō, i te nuinga o te wā, ko ana tūranga kei roto i ngā kiriata ngahau, pēnei i a George of the Jungle me Dudley Do-Right. Ahakoa kua whanake ia nō tana tīmatanga i Encino Man, kua whai wāhi hoki ki ētahi kiriata pai, Kāre anō ia kia eke anō ki te taumata o Gods and Monsters. Okay, just cut it out, okay? Tuarima, Marlon Wayans, Requiem for a Dream. Ahā, dynamite! He Wayans a Marlon, ā, na tana hoa, na Keenan te kiriata tuatahi, I'm Gonna Get You Sucker, i whai wāhi atu ai ia. Ahakoa he āhua whānui ana kiriata, e mōhiotia ana ia mō ana mahi me tana parata me Shawn i roto i te ao hanga kiriata whakakata i te marea. Your mother's so old. That her breast milk is powdered. You breastfeed like this. Heoi anō, i rawe ngā mahi a Wayans i te kiriata taru kino a Darren Aronofsky i Requiem for a Dream. He uaua te whakahāngai i ēnei mahi miharo ana i te tauaro o tēnei tūranga i te nuinga o āna mahi. All I'm saying is we should take a little taste so we know how much to cut. Tuawhā, Linda Blair, The Exorcist. Where's Regan? in here with us. He uaua te ara i mua i ngā kaiwhakaari tamariki i Hollywood. I whiwhi Golden Globe, ā, i whai taunahatanga Academy Award a Linda Blair hei Regan MacNeil i The Exorcist. I rongonui ia i tēnei tūranga, engari kāore ia i eke ki ēnei taumata i āna mahi i muri mai. You'd like that? I muri mai i te kiriata koretake i The Exorcist Two, i whai hononga a Blair ki ngā kiriata whakawehi kāri eke me ngā kiriata i whakatairanga i tana kiripuaki o rongonui, tētahi kiripuaki i noho hei maunga teitei mōna i muri mai. Actually, I didn't make out so bad. Tuatoru, Katherine Heigl, Knocked Up. Here goes, um.

I eke ā pūtea noa iho nei i te mea i kaha tātā te hunga arotake kiriata i ana kiriata. E āhua horokukū ana te hunga mātaki kiriata ināianei. Mēnā ko tō kiriata pai nōna tata nei ko The Nut Job, he tohu tērā. This is incredible! Tuarua, Stephen Baldwin, The Usual Suspects. There's nothing that can't be done. Mēnā he Baldwin koe i Hollywood, ā, ehara koe ia Alec, me uaua ka mōhiotia koe. Heoi anō, he rā tō ia kurī. He tauira, i whai wāhi a Stephen ki te rōpū kaiwhakaari i te kiriata The Usual Suspects. Nā ana mahi hei tangata taihara Michael McManus i rata ai te hunga mātaki ki tēnei kiriata, i whiwhi Academy Award ai tēnei kiriata, ā, i nui ake ngā moni i hua mai. None that fire me, shot some guys, bada boom, bada bing bang boom. Kāore ngā kiriata a Baldwin i eke ki te taumata i eke ai e tēnei kiriata, he kiriata maroke, he kiriata kounga kore.
Just a little humour. Have to admit I'm funny, ain't I? Tuatahi, Tyler Perry, Gone Girl.

Kāore anō te hunga arotake kiriata kia rata atu ki a Mabel Medea Simmons, i tātāhia hoki ana tūranga i kiriata kē atu pēnei i Alex Cross. Trying to make somebody hurt, wants somebody to pay, wants them to suffer. Heoi anō, i eke tana kiripuaki rōia a Tanner Bolt i Gone Girl, me te aha, neke atu i te 360 miriona tāra te nui o ngā moni i hoki mai. Ā, ka whiwhi moni pea a Perry rāua ko Medea, heoi, ko āna mahi i Gone Girl te tino. I will drill you, as if you're doing a deposition, what to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injection. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Tirohia ēnei kiriata pai i Mojo Māori, ohaurutia kia kitea ai koe i ngā kiriata hou ka puta ia rā.